Awe mi ta bai hasi un get ready with me. Si bo san ke wak kon m'a hasi e look aki, let's go! Na promé lugá m'a hasi mi wemblal mancabo, si bo ta interesá un fidia apart lagá mi sa. Despues mi ta sigui cu un primer, esei mi ta hunta promé cu mi pone mi e oogschaduw pa mi oogschaduw keda ya hinter dia bon. Dor so de palette ki mi ta usa e palette bunit aki mi ta kumisa ku un basis kleur e kolor aki ta ya kasi mingkó ku mi um kolor mes anto mi gusta hunté altaid promé ku mi hunta un otro kolor ariba despué pa hasi un tiki un tiki wat donker den e hoekie di mi wowo sta den mi den un smoky look. Mi ta gusta pone e donker de kleur anto blend e hopi hopi bon ladies sòru pa ora bo pone hoog schaduw mi a kere manera am ko'i hunga of sali man'e un makeup straño pone man'e verf sòru pa bo blend bo hoog schaduw hopi hopi bon anto des pensa mi ku mi ta papia e lenga diferente pero mi ta spera ku bosadan ta komprondemi. Awo ki mi ta sigui kiko a ra, anto ya mane bosan ya sa, si bosan sa anto de otro fidionan, kuma ye hi post, mi gusta men mi kolonan a hopi bia nechi den otro ya, pe kore un tiki, ya mi look ta mane herst de fidio ki dus mi ke hasi mane un tiki e kolo nan mane bo ta mira atras de e fidio ki, dus p'e de huki di mi wowo mi ke hasi un tiki donker dus mi ta usa e pretu de e palette aki. Anto mi ta blende hopi bon. Anto desfue ya mi ta pone un maron pa e bira toch bel wat its ya pa e maron keda toch un tiki de hopi di mi wowo. Anto ya e asina mi ta creer un look cu mi ke style meneer Herfst awe. Despues eyeliner ku mi ta usa aki ta masha bon mes. Um mi no ta usa tiki bai fini of fini bai tiki. Awe mi ta usa e eyeliner gewoon fini, gewoon un, ya, mi quiero un tiki naturel. Anto ya pe e luk keda un tiki mané mi ke awe. Oh God dit leisjes e leisjesnan ki Adel ègt want to buy kumpra nan sesnan pasobra mi stime e ta keda so naturèl anto mi ta usa e duo lime aki e skusa di dje sa bombon over kiko mi ta papia e duo lime aki Ta oak eentje ku bo mester tin. Kumpra boso hombre, e ta un lijm. E no ta, e ta, ya, bo ta mira e ta keda riba bo oog le, dus p'e e mes ta disfas'é bèk. Bo mester hasi hopi ku kòp aki te. At aki, niks. E primer ki ta fabulous. Ta un di e primernan ku mi por bisa ku, ya. Hopi bon, e no ta karu, anto tur kos ku ta karu ta nifiká ke mester bon hê. Esaki ta bèst, e prijs ta fòl mei, anto e ta hopi bon, e ta smooth, anto e ta hasi mi un wonder met e foundation. P'esei mi ta sigui ke foundation di nix, esaki ta un foundation ku mi ta usa kasi tur tur dia, mi gust'é pasobra e ta hunta woki, manera bo ta mira e ta un tiki lombrante, despues Fat e lombrante ta kita, e ta bira un mux anto sali mene un puiru riba bo kara. Mi gusta hunta ku kuashi promé, anto pa mi sa ku tur pida di mi kara ma hunta, anto despues mi gusta dèp riba mi kara ku sponge pa e keda un tiki naturèl, so e match djik di. sorry, e magic di a makeup ta unta pa casi bo no mira cu bo tin un eigenlijke foundation op e gezicht he. Anto esey ta e wonder anto e magic di un makeup. No ta sigui cu LA girls ken usa ken e LA girl concealer aki ta pasobra esaki ta fabulous anto hopi hende sa di dje caba. Mi gusto usa e ta un di mi favorito tambe cu mi ta usa dagelijks. Anto diskidau si ke ko loki paso si bo buta hopi e bo keda hopi spantá bo kara anto mi ta usa e komo un highlighter anto wende bo ta mira ku mi bai ku mi black oud un tiki mas skur koló pa mi kontoer mi kara anto ya mi ta usa e kuashi ki. Ta un nobo ku mi ta purba, anto mi sa wak mi kuashinan hopi bia na Busyshop punt NL, pida mitas nan ku nos sa di Kòrsou ei i Hulanda ku bo bèstèl e gawon. Bo kuashi nan masha bunita mes, tambe no mester ta karu. Mane bo ta mira e LA Girl concealer, bo ta mira ku no hunta hopi please, pasobra mi yo bo por keda als en ghost, gawon un spiritu. Mi ta hunta e komo un highlight, unda mi ke pa mi kara ta un tiki Um, ja, light up. Anto mi te keda blend, te bondi blend. So mi na nishi un tiki, mane mi ta mira ki e kwashi ki ta ideal tambe pa bo usa riba un nishi, pa bo kwe e pida bon. Anto ya keda pas e kwashi. Te ora bo no mira e liña, eh. E truc tambe ta dat je di lijnen niet ziet. Dus no mira e liñanan di e makeup mes. Nos a sigui ke bronzer powder di Freedom. Esaki ta eigenlijk pa bo, ya, ya makeup no tin rules, he. Bo no tin regels den makeup. Pero ami ta usa e bia aki awe, e bronzer powder aki dis pa mi kontoer un tiki. Pasobra mi no kon ke kontoer un donkere kleur, pasobra normalmente mi ta hasi e don e kontoer mi kara ku un donkere kleur. Pero e bia aki mi hasi e rustig ku e bronzer powder aki. Plus mi sa usa e tin bia riba mi wangenan. Ataki. Banana powder mi por a warda te ora e pida kibi ta un favorito for mai un echt preferi mi gusta e powder aki mi ta usa den hopi varios bie mes riba mi make up e powder aki ta magic e ta laga bo gezicht echt smooth he want un puiru masha ey cumpri asi bo no tine ok na mi sigui si yo mi ta papia hopi anto e video ta keda bai por mi wowo mi ta usa e color bunita orange aki Ant esaki ma cumpre, pero mi no so usa e hopi, hopi. Um, pero e ta echt een mooie pigment, anto e ta bon netjes, anto ja, ta yen con mi usa hopi, mi di hopi pa hinda. Pero ja, goed, nos ta sigui ke blush, anto, um, ja, e blush aki ta di niks, mi tin cu papia hopi, pasobra e blush aki ta un blush cu mi ta keda haci casi cu tur tur look, e ta Perfect Palette. Nos ta sigui ke lip. Anto ami mi no a usa lipstick mi ta usa gewoon un lip liner bunita di maybelline anto mani bo ta mira e color aki ta hopi bunita y ami mes ta haña anto mi ta usa e lip gloss aki lip gloss anto pa mi asi e fini so pa mi asi e finishing touch riba mi lip. So, pa highlight mi cara mi ta usa e palette bunita aki di Sleek. Anto pa mi pone un tiki highlights na mina nishi, riba mi lip, tur e caminanan cu mi ke un tiki glam riba mi cara. Despues mi lashes tambe mi ta cab'é un tiki pimp it up cu mascara. Anto ya, esei tata mi look, mi ta drecha kabei pasobra awe mi tin un doek, dus mi ta drecha kabei skair un tiki mi kesanova nan. Anto ya, komo ta e look aki? Esta ta yes or a no? Esaki ta ta e look di awe, mi ta spera bos han e enjoy e video cu bos han a leer hier, tips and tricks. Anto si bo tin algu di puntra natuurlijk den e comments akibao. Anto Halloween ta biniendo, mi ta masha cu Halloween eerlijk gezegd, pero ya, si boso ke mira un look di Halloween, no hopi creepy, por ta sexy Halloween tambe, laga sey si sa. Mi lo a wak pa mi.